بھل گیا ہیں بھلیکے دے وچ میکوں توں رولݨ تے تل گیا ہیں میں کون تھینداں سنڄاݨ میکوں جے یاد آوی تاں یاد کر توں میں کون تھینداں سنڄاݨ میکوں جے یاد آوی تا یاد کر تو تو وستی میری سجان دا ہی او نال وسدے ہوئے کمی کسبی تے بندے بندے کو جان دا ہی جڈاں کڈاہیں تے شرف بخشے تے پیر پا تاہ ہستی تیڈی کھا کے ٹالھیں دی چھاں جتھاں ہئی اوہا تاں سانول لئی وستی میڈی گھا کے ٹالھیں دی چھاں جتھاں ہئی اوہا تاں سانول ہئی وستی میری اے بھی جے کر تو بھول گیا ہیں جے یاد آوی تا یاد کر تو کیا جڈاں تو وستی دے کھو تے کھڑ کے مرشد ثقافت ریک سویتا بند تھی ویسی پوری بند وچ جڈاں تو وستی دے کھو تے کھڑ کے پہلی واری ہا پچھنا کیتا ہے کہیں دی وستی ہے کہیں دا کھو ہے ہے کون مالک تے کہیں دی جو ہے ہے کہیں دی وستی تے کہیں دا کھو ہے ہے کون مالک تے کہیں دی جو ہے او تھی کے چپ چاپ کھو دا راکھا تیرو جو ول ول تکیندا رہ گئے سہم سہم کے الیندا رہ گئے تے وستی بارے ڈسیندا رہ گئے تے پانی پیتے تا او نمانا کھو دی گادھی کھڑیندا رہ گئے مہربانی مہربانی جدا تو وستی دے کھو تے کھڑ کے پہلی واری ہا پچھنا کیتا ہے کہیں دی وستی ہے کہیں دا کھو ہے ہے کون مالک تے کہیں دی چو ہے او تھی کے چپ چاپ کھو دا راکھا تیرو جو ول ول تکیں دا رہ گئے سہم سہم کے الیں دا رہ گئے تے وستی بارے دسیں دا رہ گئے تے پانی پیتے تا او نمانا کھو دی گادھی گھڑیں دا رہ گئے اور اے بھی جے کر تو بھول گیا ہیں جے یاد آوی تا یاد کر توں کیا جے ہتھ وکڑ کے تے گو ٹرایا تے ساری وستی دے وچ پھرایا جے بھی پوچھا ہتے دے کولوں تے بندے بندے کو ہا ڈسایا ملے تا اج ہیں ملے تا اج ہیں تے اج ہی اج کوئی میں رشتہ اے جھا بنا کے ویساں

او وستی میڈی دا موج ویلا جتھاں ای وستی دے واسے بہہ کے نال تیڈے الیندے رہ گئے تے قصے جھنگ دے سنیندے رہ گئے او سارے قصے کہانیاں سن کے تے ساہ دی دھڑکن کو لحظہ چھن کے تیں خود مخاطب تھیا الایا ہتھ پکڑ کے کہیندا آکھیو اے وی دلڑی کو گال بیٹھے ڈیکھو ڈیکھو اے اج دا رانجھا میرے مونڈھے دے نال بیٹھے اور اے وی جے کر تو بھول گیا ہے اے وی جے کر تو بھول گیا ہے جے یاد آوی تا یاد کر تو مزار مرشد دا ڈوہیں مل کے تے اپنے چولیں دے چھول چھل کے مزار مرشد دا ݙوہیں مل کے تے اپݨی چولھیں دے جھول جھل کے سئے منوتیاں ملݨ دیاں من کے تے رل کے ہاسے ݙتی ٻوہاری او در ٻرہیندیں تے سجدے ݙیندیں اتھاہیں تیکوں جو شام تھی ڳئی اداس ہاویں پیاس ہاویں اجاں تے موہو ء ادھ ہلایا کجھ نال تیڈے وی ٹر پیا ہا جے تیکوں تیڈے ہ گھر پہنچایا مہربانی اور اے وی جے کر تو بھول گیا ہے جے یاد آوی تا یاد کر تو کیا نال تیکو رلا کے ڈھولا تے ہاریں والا پوا کے چولا نال تئے کوں رلا کے ڈھولا تے ہاریں والا پوا کے چولا کوئی تئے کوں میلے تے گھن گیا ہا سارے جھوٹے ادم جھٹا کے تے بھریا میلا تے کو پھرا کے بوہڑ دی چھان تے تے کو بلھا کے گالیں گالیں دے وچ رجھا کے شاندے شاندے دے وچ سجھا کے جے تیڈی انگل پوا ڈتی ہئی